Wel, dyma ni. Hyn ydy y routine arferol uh, cyn mynd i'r exam. Diod bach, ond yn bwysicach byth, de. Sausage roll. A mae rai fo fod yn un Morris Bros o uh, Texaco Gynarfon. Felly, Dwi'n sorted. A we? Dwi newydd ddod i mewn i archfarchnad yng Nghaernarfon. Um, o, diolch ots gyda na i enwi nhw, Morrisons. Um, a maen nhw wedi really upsetio i ddeud y gwir. Uh, dwi wedi mynd yna i, i drio prynu chicken and bacon pasty. A sa'n un ar ôl! Mae yna ddigon o bob dim arall, dim chicken and bacon pasties! Bloody Liberty! Ond dydy ddim yn newyddion drwg i gyd. Heddiw, dwi wedi bod draw yn y banc i dalu y studio recordio am ein recordiad diweddara.

Wel, dwi'n ôl yn y stiwdio. O, oh, mae fatha, mae fatha bod yn ôl adra, ynddi. Dwi'n mynd yn uh, homesick weithio pan dwi'n mynd i bod yn spel. Dwi'n mynd i bod i mewn o'n es rhyw uh, fus, felly gorau checio bod bob dim yn gweithio yr un peth, bod nam uh, pethau di newid. So dwi'n ei logio mewn i'r system, mae'n uh, ma login i'n dal yn gweithio, mae'n ffob i'n dal yn gweithio. So, edrych ymlaen yn arw. Wel, mae bron i saith mlynedd erbyn hyn es i mi adael yn joban llawn amser ar y radio. Fi eisiau'n cyflwyno uh, Heart am ryw bum mlynedd, dwi'n meddwl, champion 103 cyn hynny, cyn i ni symud y Capitol. Uh, ond o'n i'n teimlo, uh, o'n i wedi gwahanu fo fy ngwraig, nes i golli mam, ac uh, o'n i jyst yn meddwl, dwi angen blaenoriaethu pethau yn y mywyd ac gwario amser efo fy map oedd yn bwysig i mi. Felly, nes i gychwyn gweledigaeth.com. Ar ddiwrnod poeth fatha heddiw, a mae hefyd yn ddiwrnod cenedlaethol yr ice cream soda, da ni wedi bod yn trafod ice creams gwahanol, yn gofyn i chi'r gwrandawyr beth eich hoff hufen iâ chi, um, a, wel, da ni wedi gofyn beth eich cas hufen iâ chi eto, ond uh, Mae lot ohonoch chi wedi cysylltu i ddeud yr hen rei traddodiadol a'r rhai mwy newydd. Uh, Nicola yn deud topi Chris, Gwenda, deud bod hi licio hufen ia plaen. Um, Scaw a Catherine fi cysylltu yn gofyn os dwi'n cofio Zap, na dwi ddim yn cofio Zap. Um, pas neu pa hynny, meddwl Matt Philip Guy. Uh, mae Meleri'n cofio Zap, Zap iddi hi hefyd, medda Meleri Hughes. Uh, nobly bobly, medda Bob a Tess. O'n i'n sbio ar y we hefyd ar rhai o'r blasa rili really rhyfedd yna. Fedra chi ddychmygu de, bita hydden ia, ffig a fresh brown turkey. Na, fedra i ddim chwaith. Dim hyd yn oed ar ddwrnod dolyg. Neu pear with blue cheese. Deuddag munud wedi pedwar y gloch, DJ Khaled fanna. Swn i'n mysio fo fod e. Justin Bieber, I'm the one oedd hwnna. Boi Cymraeg di'r DJ calad yma tybad. Uh, o'n i'n clywed Sean yn sôn uh, yn ystod y newyddion uh, yn gynharach bod cariad Barbie, sef Ken, uh, wedi cael dipyn o makeover. Mae yna 15 o ddols cen newydd sbon wedi cael ei ryddhau yma ym Mhrydain, efo bob math o gorff ac um, ambell i steil gwahanol o wach. Mae'r doliau'n dod um, efo lliwiau croen gwahanol, um, bo, da chi'n gwahanol feintiau o ran taldra, Uh, mae Mattel, y cwmni tu ôl um, i hyn i gyd, wedi wneud yr un peth hefyd i Barbies. Mae yna Barbies tal erbyn hyn. Uh, neu rei bychan. Felly, mae, mae neis i glwad bod uh, y cwmni yma yn symud ymlaen efo'r amser. Ond da chi'n be, yn amlwg, Fel boi 'lly, do'dd gen i erioed cen action man ogyn i, ie. Ma'r action men 'ma 'de yn dal yn tŷ gin i. Ma' nhw'n hongian yn 'yn lounge i oddi ar yy fatha gen i fairy lights yna. Enw un action man sgin i ydi Jeff.